Bwni'r Bardd Roedd Bwni'r Bardd yn eistedd gyda'i deulu mewn cae braf. Roedd y cwningod eraill i gyd yn brysur yn bwyta'r glaswellt, ond roedd Bwni'r Bardd yn llunio cerdd. Mae'r glaswellt yn tyfu a'r awel yn canu, mae'r blodau yn felys a'r cyfan mor flasus. O, paid â godli, wir, a dir ei fwyta'r glaswellt hir, meddai'r cwningod eraill. Roedd hi'n dechrau nosi. Yn sydyn, moelodd un o'r cwningod eraill ei chlustiau. Cadno! gwaeddodd. Heb oedi. Rhedodd y cwningod i'w gwal. Pawb ond Bwni'r bardd. A gaeodd ei lygaid, a llunio cerdd i'r cadno. O, gadno bach coch yn ofn i gyd, Rwyt ti'n llenwi fy nghalon â braw o hyd, Mor dawel y doi di, nes clywed y gwynt Yn dweud bod cwningod yn dod ar ei hynt, Yn swper blasus i gadno creulon, Yn wledd yn wir, yn fwy na digon, Mor gyfrwys, mor gas yw dy fwriad di, Ond fedri di fyth mo'n cipio ni. O, paid â godli! Rhed! gwaeddodd y cwningod eraill. A gorodd bwn i'r bardd i lygaid, gwelodd y cadno, a rhedeg. Cyrhaeddodd y wal a'i wynt yn ei bawen. Roedd hi'n ganol nos. Gorweddai'r cwningod blinedig gyda'i gilydd yn eu gwâl. Pawb ond Bwni'r bardd. A'i steddai ar ei ben ei hun yn canu cân fach i'w ffrindiau. Cysgwch yn dawel a chau pob llygad hwyang gerddi nawr sy'n siarad, siarad am freuddwyd y dolydd gleision, am fresych a llysiau a blodau'r meillion. Oh, paid â chanu, ger i gysgu, meddai'r cwyningod eraill. Teimlai Bwni'r bardd yn drist ac yn unig. Roedd y cwyningod eraill i gyd yn chwyrnu, ond oedd e ddim yn gallu cysgu. Ni wna'r lleill ddim byd ond cwyno, Af ar fy mhen fy hun i grwydro, meddai'n dawel bach, a dechrau palu twll. Palodd dwnnel hir, ac, wel, er mwyn hwyluso'r gwaith, lluniodd gerdd fer. Tyllu, tyllu, gloi, gloi, palu, palu, ffoi, ffoi. Aeth i fyny ac i lawr yn y twnnel a rownd cornel lle cwrddodd â mwydyn. Arhosodd bwni'r bardd yn ei unfan a llunio cerdd newydd. Fwydyn arbennig, mor ddwfn yn y tir, pam wyt ti'n troelli dy gorff tenau hir? I ble rwyt ti'n mynd ac ymhle ti di bod yn wir erbyn meddwl O ble ti di dod? Sut wyt ti'n cadw mor lan ac mor iach? A sut wyt ti'n newid o fawr iawn i fach? Ac un peth bach arall yr hoffwn i wybod. A'r pridd yw'r bwyd gorau i deulu o fwydod? Ond ddwedodd y mwydyn yr un gair. Doedd ganddo ddim clustiau i glywed cerddi bwni'r bardd. Rownd y cornel nesaf, cwrddodd bwni'r bardd a gwahadden. Roedd llygaid y wahadden yn fach iawn, ond o leiaf roedd ganddi glustie. Efallai y byddai'n mwynhau clywed cerdd. Safodd bun i'r bardd ar ei goesau ôl, a dechrau adrodd. Wahadden arbennig cyn ddied a glo, a bysedd dy draed yn cloddio bob tro. Cloddio drwy'r ddaear, cloddio'n ddi-ball, a'th lygaid bach tywyll yn ddwy lygad ddall. Ond mae gennyt glustiau sy'n clywed y bardd yn dweud wrth Wahadden, ond dwyt ti'n un hardd. Mi ddistaw, meddai'r wahadden. Rwy'n chwilio am fwydod. Teimlai bwni'r bardd yn unig iawn. Ond daliodd ati i gloddio a phalu, cloddio a phalu, cloddio a phalu nes iddo gwrdd â neidr gantroed. yn y fan a'r lle. Lluniodd i gerdd orau eto. O, yn ei dergantraid, pe bai ti'n cael plant, ac nid un neu ddau, ond teulu o gant. A phe bai gan rheini fel i tad a'i mam gant o goesau ar gyfer bob cam, sawl coes fyddai hynny? A phe mae'r cant o blant yn cael plant a rheini i gyd yn cael bobl gant a phob un o'r wyron yn goesau i gyd a chant o draed i gerdded drwy'r byd, sawl coes fyddai hynny? Oh, dyna ddigon, meddai'r neidr gantrod. Rwy'n casau mathemateg. Teimlai'r bardd yn fwy unig a thrist nag erioed. ac roedd arno eisiau bwyd. Cloddiodd i ffordd allan o grombil y ddeiar i'r awyr agored, a gwelodd ei fod ar ben bryn. Roedd gwlith ar bob glaswelltyn. Roedd hwn yn bryd o fwyd blasus iawn. Aeth bwni'r bardd ati i fwyta Da, bwyta nes i fod e'n teimlo'n well. Yna, syllodd ar y sêr a'r lleuad uwch ben a llunio cerdd newydd. O awyr y nos mor ddilas a chlir, a'r sêr i gyd a'i gwên uwch ein tir, o leuad felen, a'i golau mor lân yn lliwio'r coed a'r glaswellt a'r... a'r... a'r... Alla i bod i'r bardd ddim meddwl am air i odli gyda glân. Arhosodd i grafu ben. Gwlan! gwaeddodd llais. Trodd Bwni'r Bardd a gweld dafad wlanog yn sefyll ar ei bwys. Diolch i ti, ddafad, am ddod o hyd i'r odl, meddai. Ac yna atebodd y ddafad, Rwy'n dipyn o fardd fy hun. Bardd arall! Syllodd Bwni'r Bardd mewn rhyfeddod. Cyn iddo allu meddwl am ateb oedd yn odli, dywedodd y ddafad, Dyna braf yw cwrdd â bwni sydd fel fi yn hoffi odli. O, teimlai bwni'r bardd mor hapus fel y penderfynodd lunio cardd i'r ddafad. O, ddafad annwyl! Ddafad hardd, cyfaill newydd bwn i'r bardd, Dy got sy'n wlanog fel cymylau, Yn wyn fel eira neu fel plu, plu, plu gwyddau? awgrymodd y ddafad. Gwynodd ar bwn i'r bardd a dweud, Hoffet ti i fi lunio cerdd i ti? Hoffwn yn wir, gwna i'n cyn hir, atebodd bwn i'r bardd. Ac felly aeth y ddafad ati'n syth. Dechreuodd adrodd. Gall unrhyw gwningen balu a chloddio twnnel drwy'r pridd, ond dim ond cwningen arbennig iawn all lunio cerddi drwy'r dydd. Gall unrhyw gwningen redeg a chysgu pan ddaw'r dydd i ben, ond dim ond cwningen arbennig iawn all ganu gyda dafad wen. Gwenodd bwni'r bardd yn hapus. Drannoeth, pan gododd yr haul, roedd hi'n ddiwrnod braf. Treuliodd bwni'r bardd ar ddafad y diwrnod cyfan yn llunio cerddi am yr haul a'r blodau a'r coed. Wrth iddi ddechrau nosi, Ac wrth i'r cysgodion dyfu, cofiodd Bwne'r Bardd am ei deulu nôl yn y wal, a dywedodd wrth y ddafad, Bydd y gweddill yn poeni nes bod yn sâl, bydd well i mi throi hi adre i'r wal. Edrychodd y ddafad yn drist iawn a dweud, Paid mynd fy ffrind, arhosa yma. Ond atebodd Bwni'r Bardd, Mi ddoi i'th weld y fory nesa.